Welcome to Global News Zimbabwe with your boy DJ Doink in the mix. Yes, we are now talking to the coach we Triple C Pigs. Vaita draw vari pa home vanga vachitamba ne Linford yasaka tichanzwa maviri matatu kubva kuna coach. Coach makasimba here? Mushe makadini. Ah, mushe.
Munoitwa coach animi? Ndonzi Asan Mashut. Ashan Mashut. I'm the head coach of Triple C Pigs. Anditika. Yes. Tira kumbotaura kukubvunza about game ranhasi. Eh, manga makaleadwa muri pa home ne Linford ya. Mama zodzora. mumadying minutes saka to sum it up kuda kumboti mumbotiudzawo nezvegame game plan yenyu kuzoitira kuti mudzore kuhwa kusvika kuite draw ya zvandaudza vakomana vangu nyanya iye mukomana azosvika pakuti po equalizing score mhm. eh, ndamuudza kuti anoudza vamwe vake kuti ndatichiti dzigamisai bhora toisa bhora redu pasi so that wedzera attack tisarashe ndasebhura pasi because ndaona kuti vamwe vacho vanga chirasha so that vamwe vacho vanga siri kuuya padhuze nebhora vanga chipesana too much ndozoita kuti tizosvika pakuwana equalizing goal nekuti tawedzera ndawaudza kuti ndati lets attack because most of the time tanga chiwandira kudefense mawings edu anga siri kuattack
eh, sacoach maita a tactical move handiti kuti mukwanise kuwana that so what are the ambitions now kuenda kumberi netriple c we know triple c yaitamba mumash west eh, division 2b its side handiti ka eh, yanga ichitamba iri imomo eh, for a long time now handiti ka yaane nguva ichitamba irimo mud2 handiti saka maambitions kuenda kumberi uku zvakamira sei maplan ya maplans aripo sofa anofunga maona kuti mazhinji maplayers anga arimo majuniors mhm. so maelders mazhinji malegends takuita pull out mhm. tamboficha vafana
anditika tiri kushuwa kuti muendewo kumberi tichikuonai muchitambawo mumanothern region and uh, the premier league yeah. ndochishuwiro chedu handitika chekutobuilda team kuitira kuti team yedu irambe ichipefoma zvakanaka aiwa tinotenda coach nekuya paglobal news kwamaita kuti muchitaura nesu muchingosheyawo one or two tada kutaura neplayer player iyo inova yagowesa for triple c pigs vanga vari pahome ah, vaiwana uh, point of which i know kuti zvanga zvakatiremei it was an entertaining match mukomana uyu ndiye azowana go mukadii mukoma munoitwa mukomani ndonzi owen tembo owen tembo munotapira triple c pigs paposition ipi left attack left attack ndimowana go muri kunzwa sei muri kufila sei muri pamusha timu yanga yaka iri behind yakagoeswa one go handiti ka yeah. mama zongotsvaga go bhora mukariwana muri kunzwa sei ndirikunzwa kufara handitika kunzwa kufara kuzodyiwa pahome manje hazvibude nekuwanda unenge ukaita mafans eh. ah, anenge ari mawani zvavisingabude eh, saka imimi chishuwo chenyu chamunacho yes mukutamba mud2 handitika hmm. chishuwo chenyu chamunacho neprogression yamuri kuita nekutamba kwamuri kuita nekugohwesa ndikabvunza kuti mama nemagoals mangani sofa so mm. ah, ndichangotanga ndichangotanga goes yeah. tiri kuexpecta mamore goals yeah. anditi ka ko kumberi kwa moda kuzoenda kumberi uko chishuwo chenyu moda kutamba bhora kupi papi ini ndotosvira kuti enda unotambirawo premier nana fc platinum
ndochisvira chenyu anditi ka aiwa tinotenda nekuuya muchingotaurawo maviri matatu semukomana agohwesa pahome patriple z kuti mafenzi asaende kumba akanyanyosuwa eh, eh, tinotenda nekuuya paglobal news eh, this is your boy dj doing representing global news zimbabwe tiripo patriple c pigs uh, home ground vanova vanga vakahosta lilifodia vaita draw zvazvakaoma it was an entertaining match end to end vanga vachiataka all the teams were attacking eh, zvazongoguma zvakangodaro zviri 11 zvangoenda zvakadaro hapana yawina ah, tiripo pano patriple c pinks this is your boy region representing global news we out